Ogire ensemo ya bono omoroko obo chingaki chine gokwarigania ase emesa y'amang'ana amaya anyare gokumanya gati y'ayare twaberete gokwariganiria korwa ase mambia yaye anga entambe ase ribogo anyare kogosansamorane buna abariki baito babere bakoyasangire korwa chinkongo chionsi ime na isiko y'orogongo rwa Gusii rituko eriga ria Ijuma mochumorere amange abere kagokora ekero nyora bono rituko riankio omorai bwensi William Samoei Ruto Nigo aratare ase ekaunti ya Kisii na chinsemo chiria chia mosocho, nga tiyari ngochia gokomanyia ase enchera y'oboikire. Onye rogoro nomogambi oyo omokure chinsemo chia Nyamokenye, nigo arorokanire konyara kobachanda abana chintakana, eng'ana egenderete koreta obotukanwa obonene, ng'a naboigo omorikite korwa ase ensemo eyio agochia komorekera ase ebiro bitari ebitambe, na omorai bw'ense boigo nigo agenderete gosingerera Ase ogotoya buna naende ki nankwegerera aro obwagachi bwe chinyomba gose affordable housing, omoreo omoroberia atebeire buna goika onyare gokorekana aiga ase ense ya Kenya eye amaiga gati abwatani goika ase ekegambero ase okonyara koamereria eng'ani eyio. Tobase kwegwa buna nigo omokonyi omogavana korwa ase ekaunti ya Kisii Doctor Robert Monda Atebire buna nigo barachie kobwaterana emeremo nomogavana bw'ecounty ya Kisii na goteba buna taraeangoria gose kwerusia korwa ase ensemo eyio buna omokonyi bw'omogavana ase ecounty ya Kisii. Ase ayio amo na Ndamange tobwati goetera ensemo y'emtandao yaito ensemo ya Facebook nabo gotuna buna Kisii TV naboigo ensemo ya YouTube tunere buna Kisii TV. Tobase kweba gotobwati ase omtandao ase ewebsite yaito ya Kisii TV Jotsi.co.ke onyare konyora ayio amang'ana ya ndamwa ngorete okobwaterana kone ekechubi ekiamo nigo gichia goikera ase enchera y'oboikeranu igakorokwa Brian Mutonga eritera ninche nkorokwa Vincent Onyancha.
Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.
Gera ensemo ya bono omorogo bw'omonchie omore buna atikire togochaga korwa iga ase county ya Kisii. Omokonyi omogavana korwa ase county ya Kisii Dr Robert Munda nigo bono aigereire na goteba buna nigo atigarete kobwatana amo nomogavana bwe county ya Kisii ase okwana ekobina ngoikerani bare emeroberio na ase ogoikerania amagenderero aiga ase county ya Kisii. Munda nigo akwanire ase entunda entang'ani maiga yokobarigania abwatania nebare bare koamereria obokoreri baye omogavana bwe county ya Kisii Omoseneta bw'ekaunti ya Kisii Mwai Onyonga, omobunge o South Mugirango Silvanus Osoro, naboigo nomoimerere bw'ekaunti ya Kisii Doris Donyato Taburi, nigo chingaki echiakwana korwa ase egete ekia Kusii Stadium ime y'ekaunti ya Kisii, ase atebiire buna ere tari erusia buna omokonyi omogavana, eye maegati y'abanasiasa nabarei korwa ase orongo rwa Gusii kororoka na kogikiria eng'ana eyio maega y'okobaregania abwatania bwa chingaki chinke aaria ase enka yaye. Nigo chingaki echi Mwonda atebiire buna eganga yaye n'okobwatana amo nomogavana bw'ekaunti ya Kisii,

Na gotigana y'omonche omorigere one obarai ao nigo barorokane komorigania omorai bwensi William Samoei Ruto rituko ria nkio aiga ase orogongo rwa Gusii okwana oyo bwango aiga nomogavana bw'ekaonti ase oyokabere omogavana bw'ekaonti ya Kisii James Ongwae oyio onyarire goteba buna enchera eyemo y'okonyara koreta obwasi ore aiga ase orogongo rwa Gusii omorai bwensi William Samoei Ruto rituko ria nkio nigo aratare ense eyemo ya mosocho ase ararekanigwe nabarai b'ekanisa na ase araikirane ase ogochengerana boigo omoyiga bw'omoeri bw'omwaka oyio bono okwariganiwe nekanisa y'Ekatoliki Nigo arariganiwe n'Omobishop Joseph Mairora, oyio bono ore amwariganie ase rituko riankio. Nonye nabo nigo ngwa yatebirwe buna nechingaki chingiya chigwenerete gotumekwa n'abanasiasa na abwatani bande b'ekanisa ase okonyara koreta amaendereo. Kwana rituko ria rero ngwa eye nigo asegetire abanasiasa korwa sorongo rwa gose gotugutera amang'ana angete esiasa. Ring'ana ribaga eri rikonyara komorekera amang'ana arengete amagendereo, egento atebire keranyare gosira na gokonya omogusi ase obwagare. Chingaki echiongwae nigo abere kagotebia buna nachia kobwaterana nabaanto abande, na gotebia buna chiamang'ana echi bwiroburu tabase koenekigwa ase omorai bw'ense arabe rituko ria nkio na ase ensemo eria ya mosocho ime y'ecounty ya Kisii.
Baminto ase moika erieta riane James omariga ongwae na kabere omogavana oino oga Kisii. Igo tore igaa mosocho ase president agocha gocha mambia torigereretie ng'a mepango ki egendererete ororo. Inche nakora egasi eye egasi naino iga Kisii County for ten years, nakora ten years eyio ndoche ng'a nabo yaerete buya totabwati mechando nonde. Abagusii baminto, Abakristo baminto nkobasaba ki moranche moche iga iga in large numbers, ekiagera oyogocha iga iga mambia President ye Republic yaito ya Kenya, Doctor William Samoei Ruto, Netake tomworokie obwanchani eriegere nonye nebinto togocha gosaba, goika tosabe amang'ana e chipaara, tosabe amang'ana amache, tosabe amang'ana a health services, tosabe amang'ana amagenderero, amang'ana e chisemi, iga iga seito gusii. Abarai baminto led by oyominto omo CS Ezekiel Machogu, igo tokobasabera buya bonsi nobare igaa mambia. Naye nimanyete ng'a mbache batoborerie ebinto ebi bionsi. Ayane inche, buna momanyete, na omopresident na ang'e obochairman obwe Estate Corporation yaye, bono namotebirie namotebi mbuya mono, naende nkomotebi ng'a ntokore nere egasi. Iga abagusii baminto nche nkobasaba ki moranche mambia. Abakristo baminto, Abakatoliki baminto, na abanto be chikanisa chinde chionsi, mwanchete onde bw'abatwa amang'ana a Nyasae, moche iga aiga in large numbers, eriagera to welcome you President yaito iga aiga mosoki. Nkobaa kera mbuya mono, Nyasae abakonye, thank you very much.
Na gotigano y'omoncho omorigeri bono nigo omogabana w'ekaunti ya Kisii Paul Simbara atiba iga abere gwekera gokoana omoroberi bokonyara gosira mong'anangete chisemi Ajira oyio bono okonyara gosegetwa nechinsemo chinde kobwatana amo ah, ne serikali y'ekaunti ya Kisii okwanetwe koriarera korwa ase egete ekia Gusii Stadium ime y'ekaunti ya Kisii nigo arati atebire buna goetera ase omorobori bokonyara kwegeria abana ase ogotumeka bwe chikombiuta bagosoma batari goakana kende gionsi Nigo atobe nenchera emo y'okonyara kobwaterania abasae ane ase okonyara kwenyorera emeremo anene ase ogotumeka chinchera chi'ekerero. Arati nigo atobe nomorobori nobe gokenda chinsemo chionsi ane ime y'ekaunti ya Kisii na koboria abasae gwesokia na komogania omorobori oria morioka buna enchera emo y'okonyara konyora chisemi. Nigo atebire nenchera emo y'okonyara gotugutera na korwania amang'ana arengete amariogo y'ogotindia korwa ase abasae abo barorokanire kwebwaterania kende gekomia ase obotumeki nabo egotumeka chinsa chiabo amo ne chisagu chimbe

na gotigara boigo omoncho omorekere meye kaunti ya kisi togenda komorekera riabere kagwateke ya matemo kura ase ensemo ya nyamokenye gotoka ase bunge ya bobasi ime ye kaunti ya kisi nigo barorokanire korigia oboene bwabo kobwatekana nigo bagenderete gochandwa na ng'ina koro korwa ase ensemo eyo egotebekana buna abana abo chintakana nigo bagochandwa na ng'ina koro kobwaterana amo na omogambi bwa ensemo eyo Ase barigetie kobaseria korwa ase enkiyo y'abana ao bono nigo baganirie esereka na abwatani abo ayakonyara gosoa gati konyara kobakonya, eye emegaya ya abaibori babo konyara gosira. Ase bono barigetie goserigwa korwa ase enkiyo eyio, koreng'ana nomorikeito korwa ase ensemo eyio Kornelio ase enyancha omogusu oyogendererete kobwatia eng'ana eyio ase oboime, nigo agotomanywa buna omogambi, nigo agoka gokwana eng'ana eyio maega y'abariki b'amang'ana komotaarera goika ase enka yaye na abise yaye. Nonya nabo nigo oroboti otoranyore ase enchera y'oboikeranu chikuraga isato chiabo tigwe korende ase bono,

Momura ominto oitire onyuomire, onyuomire abakungu ikomi, oyo noyo ikomi. Tatageti kera omokungu agocha omoseri, kera omokungu agocha omoseri. Bono yaikeire oyore one intwe toroche nkonyora tore egesaku, omoserire. Bono gaki togosaba simbarati, omodia oitwe ombe, aba- abeserekari esoanani ime, enyare gegotokonya naintwe torwanie haki yaito. Oborimo bwaito aoneti bwensi mboigo. Akare, Motobwate ekero agakeigwa. Bono abatebete momura oyo ominto bamoseri agende, rende engayi agochia togosaba abanto batokonye, naintwe rende tororoka nabanto. Egesaku kia mama na tata kegororoke. As'ase amagete ankorokwa etwa Timaruga Mweri. Oyo nomwana one tore nere gaiga as'ekenyoro kia Nyamokenya. Omwana ogo banyore obokong'u amatuko amange sana, tokonya gocha ripoti ne bachande, naende bae abana chintakana. Bono tokumeti abana aba chintakana, nabo chikoba chigochandekwa kere kere engaki. Bono nitogosaba eserekari, serikari ya Kenya, omosikisi mbarati, omoesiasi, bonsi pi, ekero batobwatisie tokonye abana aba iga bagosubuna chintakana. Chintakana chiasubunigwe amatuko amange tware, nonya bono baremereire. Omwana oyo, omwana oyo, omwana oyo onye omosubati oyo ogotogotenera iga iga, omba omwana ore omonene okoku heri korwa sana, ebare abamura, ebare abana batato. Na bono eto etosabete serikari, egere etobwate ase tokonye abana aba iga, mambia ende egesaku kiabo bakarorekane, onye nabo yagenderete nabo egesaku kiaye, nabo abanto bagocha basira abana ba- ba- bang'ea kochandwa chintakana. Ere bobe sana. Twasabire serikali gotaga gotobwatesa motokonye bokong'u twaba nababwate kegenya mokenyi kegenya mokenyi. Omogambi nere ochete agasokia chiamuri chianga chi'Omwana ominto korwa nyomba akamosiarera isiko, akamoseria na mokaye, nere otateti morembe emete yaito yonsi pi ooniri emete yaito yonsi pi obutoire yonsi pi atete koagachera momura oye. Aracha nigo ataka gokana, na yaya, chitintagete mo chitimo timaeti mang'ana ayio. Naende koruga ororo noarenge gabwo ase omoyo ase abana ababwate, igo namaete ebisiti ekero ntatiga nigo akoebanya.
Mochumurikwe bono totigane ayio tosoke isiko y'orogongo rwa Gusii Omorai bw'ense William Samoei Ruto nigo agenderete koigerera omoroberi bw'oboagachi bw'echinyomba gose affordable housing Ruto gokwana korwa ase ensemo ya Ngong ime ye county ya Kajiado nigo atebirie buna obwagachi bwe chinyomba nigo borakonyane ase abakenya abange nigo chingaki chiamochirire ribaikire ase ekegambero ase okonyara koamereria eng'ani enyiro bono nigo agocha motuko amake maiga y'ensemo y'ekegambero boigo nero okonyara gotenenia obwagachi bwe chinyomba chie riga eria nse gose affordable housing ng'ina Ruto atebire buna nache gotumeka chinchera chionsi chitakeire Ase okoeneki buna obogachi bwe chinyomba nkogenderera bore ase ogoteba buna Abakenya abange mbari konyara goakanana chinyomba chiri chire ase mono ase atebeirwe nomoroberi oranyare gokogenderera nonya emega y'ekegamberero kororoka na gotenenia eng'ana eyio egento atari gochia komorekera ase obume. Nakoeneki buna ngoetiare na kobeka ise eye ase okoba richiko erio bono obogachi bwe chinyomba bonyare kogenderera ase chinsemo chionsi omoroberi konyora ochakerwe neserikari ya Kenya Kwanza.

na chingaki echi boigo omoroi bwense gokwana korwa ase ensemo eya ngong egotoka ase ekaunti eyo ya kajiado nigo nonya nabanyara komorekera amang'ana y'obosombi ase okonyara gochake gokorosiwa kw'erelu gose railway korwa ase ensemo ya ngong eke ensemo eri ya riruta ruto gokwana nigo atebire buna nenchera emo eranyare kwororobia amang'ana arengete obosombi ase ekaunti ya kajiado kobwatania amo na ekaunti eri ya nairobi amo ne chinsemo chinde ase ogoteba buna chikonyara koiyeria rigori rigotumeka Aane ase amang'ana arengete obosombi, chingaki echi nigo abori omowaziri otenenete amang'ana y'obosombi kobwaterana amo ne chibara, kone ki buna okw'agachi kw'ererueru nkoera kore ense y'emetienyi etano na etato, na kone ki buna obokoreri obwo ngochaka bore rimo rioka ase ensemo eye, na chingaki echio nigo are ogokuura ogotindi ase obotumeki bobe bw'ebinto biratumeke ase okw'agacha ereru eyio, na gotebia buna onde bwensi oratumeke bobe na kobwateranigwa ase amang'ana arengete obokurumi naimokerwe egetambo keria okoreng'ana ne richiko.

Nkoirania bare inse amagori y'ebinto aa ibono bire ebinto bi'engencho bakorogwa n'omoroi bw'ekanisa ya Katoliki Dominic Mengica nigo atebire buna nere buya serikali komorekera gati ebinto anene ase okong'ao kw'obogima koreng'ana n'ekanisa ya Katoliki nigo bagenderete gosingera ase ogotebia buna ebinto ebinge biarorokani bikogenda ane amagori konyara koba amarito gochia ase omokenya bw'okonyora bwanse ase batebire buna omoroi bw'ense tarekerania okogania koria abete gakoria ase engaki ye chikambeni chiaye Ane chirariete ase okonyara komorekera omoroberio oyio bono arogete bottom up economic approach. Gokwana chingaki echi nigo bono omobishop bw'ekanisa eyio anyarire gose omofata bw'ekanisa eyio anyarire koboria omoraia bw'ense akoenda ekeene na kobeka bare chinchera ane ase okorigereria okoiyeria rigori y'amaguta gati y'ebinto binde bi'eng'encho.

Ee, kama Wanakenya tungependa kweli tufanye kazi yetu pamoja, tuunganishe watu wetu. Na First Lady b'omokonyi bw'omoroi bw'ense Dorcas Gachagua nigo bono akwanire eng'ana eyio bono erengete amang'ana enyuomo ase abasacha na abasacha gose abakungu ase abakungu LGBTQ eng'ana aberge akoikeria mono na goteba buna teri gochi gwancherwa iga ase ense ya Kenya koreng'a Dorcas Gachagua oyore omorande bono nigo atebire ning'a nibente gotuguterwa na goteba buna Eye nenchera emo y'okonyara gosiria chinsoni anene chimbwanene igoro y'Omoafrika, egento atera enyiomi eyio tebwenereti gwancherwa anene aiga ase ense ya Kenya. Chingaki echio nigo akwana igoro y'amang'ana arengete obotumeki bw'amariogo y'ogotindanera ase abasae, egento atebire kiarorokani korenema egati y'abasae na goteba buna serikali nebwenerete korigia chinchera ane ase okonyara gotuguterera amang'ana y'obotumeki bw'amariogo y'ogotindia Egaki echio nigo aboorire ekeombe keria geteneneti ebinywegwa na kanda, koe neki buna ngwesaho kibe na gokora emeyega ao ao ase enchera emo y'okonyara koe neki buna nkorwani bare ebinywegwa naboigo namariogo y'ogotindia. Inyora nigo agocha rituko erimo rioka magega y'ekeombe eke kia nakada konyara kobeka chigosori chinsemo ao ao buna enchera emo y'okonyara korwania obotumeki bw'amariogo y'ogotindia ane ase abasae. Chingaki echio Pastor Dorcas Gachagua nigo aboorire abasae gocha ase obomo na koe neki buna mbare kwebwatana chisago chimbe naende konyara kobwatana

drugs, illicit brews.
Naboigo ekero ayio agenderete omworokia oyomo korwa ase ensemo ya Busia, nigo noto kobwarera nyara gosaganora abanto batamanyire magega yoka gochia chibesa chi'ekiombe korwa ase ensemo. Nigo ateba buna omwalimu oyio nigo bono okonyora bayo chibesa chi'ekiombe echio bono abwate koira ase ebenki rituko ria rero ase korenda abanto gobwatwa goika ase enka y'obotuko bwa rero, nakonyara komoita na gokwa ase omoerio yanyara korwa chibesa echi chionsi. Koreng'ana ensemo y'oborindi korwa ase ensemo eye nigo baatebire ogochika ime mbogenderete ase korenda okoboorigwa kwabeire abanto bonsi koba maiso ane ase chingaki echiika chi'emeyega y'esuguku. Kobwatikana n'obokori naboigo n'obosari bwarorokane komentekana ase chinsemo echio chi'ekaunti ya Busia. Nigo chingaki echio omonya omokomanda bw'abanyenyimbo korwa ase ensemo eye atebire buna obotuki bw'ime bwachakigwe, erikonyara komanya igoro y'egekore ekio.

Okwambogeka ensemo ende ye chinkoba tomanyare abere kagokoreka na okoruterana kw'amang'ana korwa ase abanasiasa gati y'aria twamorokeire ase ensemo eyio ye chinkoba mbuya mono ase ogochora gotengera CCTV amandegera eyio mogosia ase omorakoba bono namange ndagenderere okomanya nyir'o chikoraga isato chia botuko ningire nase emesa ya iga naende nkomanya ase enchera y'oboikeranu na abariki baito bagendererete koyasangereria ane korwa ase chinkongo chionsi ime na isiko y'orogongo rwa gusii buna botama ensemo ere ya emitandao ensemo ya Facebook na YouTube tonyore buna CCTV Nabo tobase koba gotobwate ase website yaito buna kctv.co.ke. Ase ebiro bitareti amega y'okonyora chinkuba omonchie omorigereria aetarumbete buna obotambe na emsilamo. Naboigo nabageni be rituko bono baikire ase ensemo eria estudio omonchie omorigereria nochie gosanga nabarabwo ase ebiro bitari ebitambe etware oborigererio bw'eamo ya kctv. Oria twagoetera nere koene ekichibi chiamo nigo chiagoikire iga akorokwa Brian Mutonga eritera ninche nkorokwa Vincent Onyancha.
Echi nechinkoba chinkoba.
Bakijaribugu chiesa
bandamire. Naende buya igo norigereri inche nanye korama masimba, gose timbwati kende. Bandamire.
Waa, bono rende bamoramire. Oyio nomogavana bw'ecounty ya Kisii Paul Simbara ati abanto bamoramire, eeh, bono akaratiga omogavana, inki bagokobunia? Naende naki bakoramire? Yaani amarieta onsi pi ense ebandamire. Ebinto tokobuna na simba namang'ana yokorenda gusii. Bono amang'ana are iga iga ntaete omogavana orakwane oraine ring'ana ere iga namaene buna mbarigetie gokorusia obisi, ee bakorusia obisi bagwoke isiko, imbijimenti, amang'ana aino ay'ekeene. Manya ng'eba aonchoke abagoteebe ng'aki, Simba abaemsie babekwe amo, bamorusie obisi, bakanyora buna mbakonyora baemsie.
Karatiga ebinto ebio pi. Iga toratiga agwo. Tiga ngo torakwana na Onyonga buna omoseneta bwe county ya Kisii. Onyonga, ninki mokobunia arati? So tokoboria omwana ominto Simba ng'aki, Simba gaki, ntobwati riomana naye. Tiga tokore siasa y'amasikani. Tiga kobogoria abanto mia ine, mia tano, gochia amatanga, gose gochia ase chikanisa, ng'a abanto abwo bono nabwo otagete koorokia ng'a abanto mbagwanchete, gose monto onde ogochia gokocriticize ase ng'a omonto oyio aitwe, gose abamura aba baanse komo komwogerera, ng'a bono ochire gokwana ogogotebi ng'a eward yane nintagete amache, chibesa nabegete ebudget chi'amache, gavana, nki gwachirusereti oo gwansa koongora aba mca aba? Esegi nendoro Lakini nkonyebwaa tore, timotobegete amasabo aino ime. Eya, ere ayo nyonga, timaete na arati aye nomaete nki bagokubunia. Manya ng'a nechitenda, kende nkeiyo, na netenda baganeti. Nkobabori gaki, inwe momaete abanto baito noe konyora emia na egasi. Omwana ominto gaki simba. Ira abana aba abae MCA buna abana bamino. Bono ayio twagure ee omoseneta ee toigure omogavana tiga ngotore goseneta ee otomonyina buna aye onyonka bono aye omoseneta bwe county ya Kisii inki kere gakorwe rikorete okoigwana aa neime ye county ya Kisii. Onye kabwate ekerengereri ng'a ntotwenerete koigwana na twancherane ngochia tore gokora egasi amo A make sure okwanera na aba MCA without victimizing onde bwensi, arigie aba MCA obaborie amang'ana korwa ebinyoro mbinto ki bigendererete. Ayio kaiga, gose naende ee, nare kwebire, nare obwenerete komenta, tete okwana onsi boka okwane, igo renkoro na gokwana. Atosike buna abarai ba gusii, Omweshimiwa Osoro, Oyo nomong'ina donya, oyo ninche, oyo nomogaka monda. Ekero tware korigia chikura twatebete togocha tosikane tokore egasi amo. Tokane esiasa ye chi T-shirt, tokane esiasa ye chikobi, tokore esiasa y'amagenderero. Babwate endamwamu, nobaborie mbache aga, obaborie endamwamu nere riba bwate, neyaki, mbabwate sababu. Aye tomaete egasi yao nofasaiti, bono ee gwakwanire omogavana oyo, bura amang'ana ayio timaete naende emeremo yao naki ogochia kogenderera konya korwa buna omoseneta. Inche buna omoseneta egasi yane nofasaiti, egasi yane nkogenderera ande koyekora, natotware ehandshake naye gose natotatware ehandshake. Ngotaarande gusii gotebia abanto kire word chibesa chiabo nire enga. Lakini egento gioka nyangete nkeri ng'aki mbaonchoka batake toibera abananchi chibesa chiabo. Lakini bono onye ongate naende akoboria ng'o, Kwarigirie omogavana, ee, arati, Moisaranse inse, Mokwane amang'ana aya buna abanto, buna omogusii, yaani buna abanto abamo. Nebinto mbiroo mbwate narorire, ebinde rika ngotwara ribaga naye, totware obosani obuya, ngotebi ng'aki isimba, ase nara ebinto mbira nareteirwe, ase bakoiba chibese. Bono totageti gotoumera, totageti gotorora, togochi korigia enchera togokwanire, Oo, onye onka are desperate, maete ne chibesa agonsaba, ng'a maete tabwati kende, momura tata, inche tata nabere omobunge emiaka emerongo ebere, Seito aria aonyonka nere nagambete momura, na inche tindi nintatwara binto binene chikoroba, tindi inchara abana bane ngosoma bare. Ekampeini ekare 2027 Onde otagete nonya nekerogo ekerogo kiobogavana tiga achiche rituko erio 2026 2025 anse ekampeini karakore. Na intwe tomorokorire ambwe echikura, lakini gaki nare ocha kombwera.
Bono rende, ee, aa, gavana, nocha otebire Gab ngaki y'ekampeini, ehe, ee, nere ore gosia, nere etinga yare gosia ri'ekampeini ere, nere ore gosia amang'ana ana ki, gavana, kwana ng'o? Naende tindi gocha gotiga gosia. Nkosi naende ase emiaka etano.
Naye ebesa eyio okonya gokwana rioka rioka ng'a obwate chibesa, ng'a naye obwate chibesa, ng'a bande mbabwati chibesa, tata omwana bw'ara ati, ebesa ngochiire yaera aa. Abanto aba bonsi pi mwaroche, togoika omokutano ogabata ng'aki, bono engaki yaikire. etingegosia. Ning'o orenge gosia?
Naye ebesa eyio okonya gokwana rioka rioka ng'a obwate chibesa, ng'a naye obwate chibese, ng'a bande mbabwati chibesa, tata omwana bwaratie ebesa ngochia ere yaera aa. Naende tindigocha gotiga gosia. Abarai bonsi mbare baraa babwate eng'ana bare neng'ana ntobwate egamo nda ntobwate emburefu.

Naende toratorange rigaancho korwa ao Roho gwachiire kwarangeirie abanto bande batari nomonyaribe aria, chiire bwoo gwabaiyekeire chimbaata baramire, gwaramire egabana. Nimaete egento moko buna netenda gwatagete ya kisichenero ngochia gosapora amariogo ase okoiba chibesa. Amang'ana aya ninyamanyete onye tori gosika gabana. Ngocha torare tosie ekabi ciao. Abanto aba bagochiesa na simba, tiga basike buna basigete ng'ina. Lakini tari agosikwa onye netasigeti bande. Omong'ina Joyce, rangeria monda, omokanie, omotebi ng'a sike iga abana Lakini tari agosikwa onye netasigeti baba. Onye bare chinogo ne chino.
Nkokobakonya. Roche bono amang'ana akong'ire tiga naende gochisuku nyuma maega iga ngochande.
Echi ne chinkoba, chinkoba, chinkoba na Vincent Onyancha. Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV. Eye Nkisii TV amandegere y'omogusii.